Аллаһ Тәгаләнең сәламе вә салаваты булсын! Газиз кардәшләрем, Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү! Һәрберегезгә Аллаһның чиксез сәламнәре, Аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын! Раббыбыз Аллаһ бу дөньяны гамәл кылу һәм сынау үтү мәйданы итте. Ахирәт исә, ахирәтне гамәлләребез өчен тиешле хакын, тиешле җәзасын алу һәм безнең кайтасы урыныбыз, Бабасыл Ватаныбыз итте. Аллаһ Тәгалә кайбер бәндәләренә дөньяда булган тормышын никадәр озын кылса да, көннәрдән бер көнне һәрберебезнең өенә зур кунак җибәрә. Үлем фәрештәсе беркемнең дә ишеген шакыттырмый. Хәер эше тишегеме, әллә калын итеп тимердән ясалган бай тишегеме, ул сорап тормыйчы түрдән үтә һәм, кешенең җанын алып, аны мәңгелек йортына, Раббысы хозурына алып китә.

Җир астындагы җирләрнең тетрәнүен, диңгез һәм океаннарның ярларыннан кайнап чыгуын күреп, Аллаһ Тәгалә әйтә, Якулүл инсәәнү йәүмәизин әйнәл-мәфәр. Шул вакытта кеше әйтер, ди, Кая котылу? Кая качыйк? Кая бу дәһшәттән качыйк, кереп качыйк? дип әйтер, ди.

Һәм шушы көнне, бәндә Раббысы каршына килеп баскач, аның элек кылган һәм хәзер кылган бөтен гамәлләре турында аңа хәбәр бирерләр, ди. Шул вакыт җәмәгать. Без яшәгән дөнья үзенең киң сахралары белән, үзенең киң-киң дала, урманнары белән, үзенең тирән диңгезләре, үзенең горур таулары, биек күкләре белән яшәүдән туктар. Аларның да әҗәлләре җитәр, һичшиксез, мөселман кешесе, Мөслимә кешесе бу көнне истән чыгармыйча, куркып, кайгырып яши. Чөнки иман ияләре Кыямәт көнендә булачак хисапны, кешеләргә киләчәк дәһшәтне, курку-курку кайгыны беләләр. Шул бөек көндә минем хәлем бераз булса да җиңеләер дигән өмет белән. Мөселманнар, мөслимәләр көннәрен һәм төннәрен изге гамәлләрдә үткәрәләр. Әмма ләкин имансызлар Аллаһ Тәгаләгә, Аның илчесенә, ахирәткә көферли торучылар. Бу көнне мыскыл итеп көләләр. Кайда инде кыямәт көне? Кайчан соң ул җитә? диләр, ашыктыралар. Әлбәттә, кяферләр кыямәтне ашыктыралар, чөнки алар Аллаһка һәм кыямәткә көферлек кылалар. Аллаһ Тәгалә Үзенең.

Вә һум мин әс-сәәәти мушфикун, һәм Кыямәт көнен көтеп, менә, менә дөнья бетәчәк, Кыямәт көне киләчәк, бөтенебез дә Раббыбыз каршына килеп басып җавап тотачакбыз, дип тетрәнеп яшәүчеләр, ди. Менә бу Әнбия сүрәсенең 49 нчы аятендә Аллаһ Үзенең бәндәләрен сыйфатлады. Иманлы бәндәләрне сыйфатлады. Әмма кәферләр, әйткәнебезчә, алар курыкмыйлар. Алар Кыямәт көне җитәр дип борчылмыйлар. Үлемнән куркалар, чөнки үлем дөнья рәхәтен, дөнья ләззәтен кисә. Ахирәттән курыкмыйлар, чөнки үлгәч тә бетәбез дип яшиләр. Аллаһ Тәгалә әйтте, Йәстәгъҗилү биһәл ләзинә лә юъминүнә биһә, Кыямәт көнен, Кыямәткә иман китермәгән бәндәләр ашыктыралар. Кыямәткә иман китермәгән, кыямәт бар дип яшәүчеләр түгел, юк дип яшәүчеләр ашыктыралар. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез дә кыямәт була дигәч, качансың инде ул кыямәтең синең?

Кыямәт турында бәхәсләшүчеләр, Кыямәт турында хакыйкатькә каршы торучылар, бәхәскә килүчеләр, алар бик ерак адашуда, диде. Бу Шура сүрәсенең унсигезенче аятедер. Кайбер кешеләр, Газиз кардәшләрем, Кыямәтне ерагайтырга тырышсалар да, ул барыбер килә, Кыямәтнең вакыты безнең өчен яшерен гыйлем булса да,

Кыямәт сәгате дип, ул күз ачып йомганчы килә бит. Күз ачып йомганчы, керфек селкеткәнче Кыямәт килә, әү һуа әкъраб, бәлки ул аннан да якынрак. Әйе, җәмәгать, күз ачып йому шулкадәр тиз, Менә шуның кебек, хәтта аннан да якынрак, Кыямәт сәгате диде. Инналлаһа галә кулли шәйин кадир, Аллаһының кодрәте бар нәрсәгә дә җитә, Нәхл сүрәсе, 77 нче аять. Газиз кардәшләрем, Кыямәт килүнең. Кыямәтнең вакыты якынаюының галәмәтләре бар. Ул галәмәтләр безне һәрдаим вәгазьләп торалар. Дөнья ләззәтләренең, ничек кенә алар безне алдаса да, көннәрдән бер көнне бетәсен, Раббыбыз хозурына китәсен исебезгә төшереп торалар. Бүген без дөнья куганда, урын, байлык бүлешеп гомерләребезне сарыф иткәндә, тормышыбызда күпкә зуррак һәм мөһимрәк нәрсәләр барлыгын кыямәт галәмәтләре безгә аңлатып, исебезгә төшереп торалар. Сөекле пәйгамбәребез, галәйһиссәләтү вәссәлам, безгә, бәлки үз күзләре белән күрмәгән, ул яшәгән заманда әле күренмәгән, булмаган, ләкин киләчәктә, кыямәт алдыннан җир өстенә киләчәк нәрсәләр турында сөйләде, бу аның пәйгамбәрлегенә, хак пәйгамбәр булуына дәлил дә булып тора. Һәм, җәмәгать, сөекле пәйгамбәребез, Ахыр заман җитәрәк! Вакыт якыная! ди. Тәкарубу-ззәмән! Вакытлар якынаер! ди. Көннәр бик тиз үтә башлар, кешеләрнең вакытларының да, яшәгән гомерләренең дә бәрәкәте китәр, диде.

Ягъни кешеләргә җаһиллек килгәнче, гыйлем китә, галимнәр китә, хәтта җир тетрәүләр күбәйгәнче һәм заманалар якынайганчы, вакытлар якынайганчы, ди бу хәдисне Имам Бохари риваять кылды. Әйе, җәмәгать, без бүген яшибез шундый бер заманда, галимнәр, олуг галимнәр аз заманда. Ул олуг галимнәр болай да аз һәм булган аз галимнәрнең дә гамәлләре аз булган заманда без яшибез бүген. Җир тетрәү, көн саен телевизорны ачсаң, җир тетрәүләр, меңләгән кешеләр шунда җепрекләр, хәрабәләр астында калалар һәм җәмәгать, гаязәка, рус әфәндиде, Вакытлар якынаер диде. Вакытлар якынаер диде һәм җәмәгать, менә шушы вакытлар якынаер, шәһәр һәм авыллар арасы да якыная. Әгәр дә элгәре заманнарда кешеләр шәһәрләр арасында атналар буе, айлар буе сәфәр кылсалар, җәмәгать бүген ниндидер бер шәһәргә барып килү өчен, Ниндидер берничә сәгать яки алай да түгел, берничә минут кына кирәктер. Элгәре көннәрнең атна айлары сәфәрдә үтә торган, бүген сәгать һәм минутлар белән алышынды. Әйе, җәмәгать, мөселман өммәте өчен, мөселман тарихы өчен иң зур сәфәр, ул һәрвакыт хаҗ сәфәре булды. Чөнки эченнән килгән һәр заман ул изге Мәккә-Мәдинә җирләренә барып, шунда хаҗ кылып кайтырга тиеш иде. Беләбез, җәмәгать, шушы без яшәгән җирләрдә, авыллардан мөселманнар, эченнән килгән мөселманнар хаҗ сәфәренә чыкканда, ничә айлар хәзерләнә торган булганнар. Чөнки җәмәгать ул сәфәр җиде сигез мең километрны җәяү яки ат белән үтү ул җиңел эш булмаган. Шуңа күрә сәфәрдә яртышар ел йөреп кайта торган булганнар. Күбесе инде үзенең гаиләсе белән хушлашып, бәхилләшеп, бәлки инде исән кайтмассың дип чыгып киткән, чөнки чыннан да, Мөхтәрәм җәмәгать, бик күпләр шушы авыр, мәшәкатьле сәфәрдә юлда үлеп калганнар. Кемдер Мәккәгә барып җиткәнче үлгән, кемдер кайтып җиткәнче үлгән. Ләкин җәмәгать менә ничек итеп бүген вакытлар яңгырады. Шушы вакытлар белән бүген ерак аралар якыная. Карагыз, әгәр дә бүген менә монда хаҗ сәфәрен күбебез белә нәрсә икәнен, кемнәр белми, белергә язсын, иншалла. Ләкин бүген берәребезгә килеп, менә комфортабельный автобус, Сигез көндән соң Мәккәдә буласың дип әйтсәң, бүген хаҗига ул әйтә, сигез көн буе юлда буласыңмыни дип әйтә. Шулай бит шулай. Чөнки җәмәгать сигез көн юлда аяк та шешә, арып та китәсең, борчыласың да, кайгырасың да, шуңа күрә ул безгә шулкадәр күп кебек тоела. Ни өчен? Чөнки җәмәгать бүген аэропорттан Ике йөз, өч йөз кешене аркасына утыртып, тимер кош күккә күтәрелә. Алты-җиде сәгатьтән соң ул Мәдинә, Җәддә шәһәрендә утыра. Һәм, җәмәгать, бүген хәтта кайбер туроператорлар аеруча, бигрәк тә җитәкчеләргә, аеруча мәшгуль булган кешеләргә хәтта, җәмәгать, бройль кебек, счетны ике атналык, Хаҗ турлары да тәкъдим ителә. Хәтта хаҗның үзенең шартларын үтә. Ә гомерәгә киткәндә җәмәгать бүген өч-дүрт көндә дә барып, шунда гомерә кылып кайтучылар бар. Менә шуңа күрә сигез сәгать бүген, җәмәгать, мин әйтмим, өч ай буе, дүрт ай буе җәяү Мәккәгә бару турында һәм кире кайту турында, мин әйтәм, сигез көн. Автобус белән бару безнең өчен зур мәшәкать булып тора. Әле менә үтә берничә ел, хәзерге инде туры чал чулар башлана. Иншалла, менә Татарстаннан, Казаннан инде очты барып, быел да шулай очырга ниятлиләр. Әле киләчәктә, бәлки шундый вакытлар килер, җәмәгать, тукта, Эмират аша Төркия аша бик озак бит ул, минем туры гына очасым килә, дип тә сөйләшә башлар. Шулай бит, менә шуңа күрә. Җәмәгать якыная. Вакытлар якынайган саен якыная аралар, ерак аралар һәм бәлки, бәлки менә безнең хәзер бар элек авылына бер кеше булса хаҗга барып кайтучы, әле ул исән кайтса ярый, хәзер җәмәгать кайбер үзебезнең районда авылларда утызар, кырыгар хаҗи бар, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде бүген әкрен генә, инде биш вакыт намаз укучы кардәшләребездән, Син хаҗда булдыңмы? дип сорау ничектер сәер булып тора, чөнки менә бу аралар якынаю ул. Ул сигез мең чакрым, барыбер сигез мең чакрым, ләкин ярты ай белән алты сәгать, алты ай белән алты сәгать җәмәгать зур аерма, шуңа күрә бу гыйбадәт җиде генә бара. Бәлки берәр заман әле без дә исән булырбыз. Сөйләшеп утырыгыз. Уҗым бала кая барасың, Мәккәгәме, әллә Мәдинәгә укып кайтасыңмы? Шуңа күрә бер ни шундый вакытларда җитә, Аллаһ Тәгалә үзе белә. Шул ук җәмәгать үзенең әле кечкенә вакытта әби-бабайлар, бабайлар бигрәк тә сөйлиләр иде, ничек итеп алар 60 километр ераклыкта урнашкан шәһәргә яки 100 чакрым ераклыкта урнашкан шәһәргә көне буе җәяү барып, Шунда улым, әле юлда аеры туктап алып, менә шулай кайтканнары, ләкин бүген җәмәгать өйләгә кадәр Казанга да барып кайтырга була. Бүгенге көндә иртә белән Мигәшкә утырсаң, самолетка, кич белән эшләрен бетереп Мәскәүдә Түбән Камага да кайтып җитәргә була. Менә шулай итеп, заманалар, җәмәгать. Якыная. Һәм элек тә моны якынайту өчен, ерак сәфәрләрне якынайту өчен бик күп тырышканнар, төрле нәрсәләр уйлап тапканнар. Мисал белән, хәлифәләр вакытында, әгәр дә хәлифәнең хәбәрен ирештерү өчен, Яки хәлифәнең вәкиле кайдадыр җит ниндидер бер шәһәргә, илгә ирештерү өчен тизрәк, җәмәгать гадәттә атка утыртып җибәргән, дөягә атландырып җибәргәннәр, ләкин беләбез, ат ул тимер түгел, ул ара, ул алҗый, бәлки ул йөз чакрымлыдыр, яки илле чакрым, әмма ул кешегә тиз арада хәлифәнең хәбәрен ирештерергә кирәк. 300 чакрымга 400 һәм җәмәгать электән менә шушы сәхәр юлларда ял- хәзер асфальтлар салып, юллар ясасалар, элек бер шәһәр белән икенче арада егерме-утыз километр саен булган шундый махсус урыннар, анда атларны алыштыра торган булганнар. Әгәр дә ат белән тизрәк каядыр барып җитәсе булса, аны бөтен көченә чаптырганнар да, утыз чакрымнан ул килеп җитә, ат бүтән бара алмый. Әмма атны алып калалар, икенче ат бирәләр. Ул шулай итеп тагын утыз чакрым киткән. Анда инде алҗа ат беткән, ләкин кешенең барасы бар, чөнки әмирнең хәбәрен алып җитәргә кирәк. Ул анда атны алыштырган. Менә шулай итеп элек тә җәмәгать. Транспортный компанияләр болай тәкъдим итә торган булганда, акчасы әзрәк булса, ишәк, әгәр дә күбрәк булса, ат, инде комфорт белән сикереп китырган һәм биегрәк барасы килсә, бензинын күбрәк ашый торган дөяләр тәкъдим иткәннәр. Бу җанагы тарих, болар бөтенесе дә бар, болар бөтенесе дә бар. Һәм җанагы. Шул ук ысул белән, шул ук ысул белән хатлар тапшырганнар, хәбәрләрне килештергәннәр һәм җәмәгать алттан да, дөядән дә тизрәк, мәсәлән, күгәрченнәр юлны якынайта торган булган һәм менә мөселман тарихында күгәрченнәрне куллану ул күбрәк әмир Нурутдин Мәхмүд Зәки вакытында киң кулланылган. Чөнки күгәрченнәр, алар кайда туып, кайда үссәләр, бу җирне беләләр. Ул күгәрченне бер мең чакрымга кая да чыплап китсәң дә, Аллаһы Тәгалә аңа җавап бирә. Шушы GPS системасы яңарып аны сәйдәп утырта. Шуңа күрә күгәрченнәрнең канатларына, тәпиләренә бәйләп, хатлар җибәргәннәр һәм менә Нуретдин Мәхмүт Зәки вакытында, хәтта әйтәләр, кайбер өйрәтелгән күгәрченнәрнең ике күгәрченне бер мең динар, бер мең алтын акчага, тәкъдим итә торган булганнар. Менә шулай итеп, җәмәгать кайчандыр шулай ерак араларны якынайтсалар, ә бүген җәмәгать без, Җир өстендә яшәгән җиде миллиардтан артык кеше шәһәр араларындагы километраж якынаймаса да, бүгенге көндә Җир шарының диаметры, радиусы азаймаса да, бүген җәмәгать без яшибез мәгълүмат чараларында зур бер авыл эчендә. Зур бер авыл бу. Чөнки, булсын ди ул телевидение, без бүген беләбез Америкада нәрсә бара, без бүген беләбез Европа илләрендә, гарәп илләрендә нәрсәләр бара, белү генә түгел, без аларны күрәбез, әйе. Без бүген җәмәгать теләсә кайсы вакытта, кесәдә шырпы кабы кадәр телефоныбызны чыгарып, дөньяның кайсы иленә кирәк, шунда шалтыратып, үзебезгә кирәк кеше белән Сөйләшә алабыз. Ансы акча сыйфу машин дип янагы, безгә бит бушка кирәк. Интернет, бөтен дөнья берәү үзенә кереп, без анда бер-беребезгә хат язу өчен күгәрчен кирәкме инде, җәмәгать? Хат язу гына түгел, кайвакыт иренеп без сөйләшәбез, хәтта тавыш кына түгел, сурәтләребезне дә күрә алабыз, әйе. Менә шуңа күрә, җәмәгать, вакыт якынаеп, җирләр якыная. Һәм әгәр дә элек шул шәһәрләр арасында кешеләр атналар, айлар буе йөрсәләр, хәзер җәмәгать һәм ул шушы сәфәр, ул бит ун көнлек сәфәр, яки бер айлык сәфәр дип, ул бер ай алдан чыга торган булган, өлгерергә. Шуңа күрә хаҗга да. Кайбер кардәшләребез ун көн кала китәләр, бер атна кала китәләр, ә элек ул алай барып җитә алмау сәбәпле, җәмәгать берничә бер ай алдан чыгып китә торган булган. Менә шуңа күрә вакыт якыная. Ул өч айны хәзер без нинди ничә бер сәгатьтә генә Ничәдер сәгатькә генә йөртәбез. Ләкин, җәмәгать, менә монда мин бер нәрсәне әйтәсем килә. Бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте. Бөтенесе дә Аллаһның рәхмәте, хәтта мин моны урысча әйтеп китәм. Когда-то, когда наши братья, мусульмане, когда садились на верховое животное, будь то осел, будь то лошадь, будь, будь то верблюд,

Шуңа күрә, җәмәгать, менә бу бик мөһим нәрсә. Әйе, ат өчен, ишәк өчен шөкер иткәннәр. Ә бүген кардәшләребез утыра аның капот астында 200 ат, ләкин Аллаһка шөкер итмиләр. Менә шуңа күрә сәхәр догасының да хикмәте аның башында аять тора. Аллаһка шөкер итү тора. Әгәр Аллаһка шөкер итсәк, иншаллаһ, Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен арттырып бирә. Шулай ук җәмәгать вакытлар, заманалар якынаеп, көннәрнең, атналарның, айларның, елларның вакыты кыскара. Әйе, җәмәгать, егерме дүрт сәгать ул үзгәрмәде. Бер сәгатьтә алтмыш минут ул үзгәрмәде. Бер минутта алтмыш секунд ансы да үзгәрмәде. 360 көн дә 300 гә әйләнмәде, ләкин, җәмәгать, без бүген күрәбез, шул ук 24 сәгать, әмма кояш менә офыктан күтәрелде, бераздан сизелми дә, ахшам җитте, батып та китте. Җомгага киләбез, сизем мине икенче якка итә һәм җәмәгать вакытның, яшәгән тормышның, тапкан малның, байлыкның, ризыкның бәрәкәте китә. Юк җәмәгать бәрәкәте. Бәрәкәт булмагач, көннәр дә бушка үтә. Атналар да сизелми үтеп китә. Еллар, күпме кешеләрнең менә монда яшәгән җир өстендә. Тормышлары бушка, файдасыз үтеп китә. Бәрәкәт юк, җәмәгать. Кайчандыр кешеләр таң атып, ахшам җиткәнче күпме файдалы эшләр эшләгәннәр. Ә бүген шул эшләрне эшләү өчен җәмәгать кул астында машина юлы, телефон, башкалары була торып та, кайвакыт алар бер көндә эшләгән эшебез атна буена да эшлисе эшебезне булдыра алмыйбыз. Ничек чамыйбыз? Кайчандыр җәмәгать кешеләр, кечкенә генә дүртпочмаклы йортларда яшәгәннәр, мич тирәли тезелешеп йоклаганнар, бөтенесе дә сыйганнар. Казы да юк шунда, йомыркасыннан чыгарган бәбкәсен. Сыеры да кергән, бозавы да сыйган, кәҗәләре дә чабышкан. Ә хәзер нинди киң фатирларда җәмәгать, иң якын кешеләргә кәҗә белән сарыкны әйтмим, ә иң якын кешеләребез, әти-әниләребезгә дә борын җитми. Кайчандыр ризыклары аз булган, әмма аның куанычы булган. Алар шуны ашап, шуңа шөкер киткәннәр. Киемнәре аз булган, ләкин шул киеменең шатлыгын күргәннәр. Әмма бүген җәмәгать, ризык та мулдан. Кия башласаң, киемеңне киеп утыра алмыйсың. Әмма һаман җитми, һаман аз тыелган. Ризыкны табу юллары җиңеләя. Чыннан да җиңеләя. Ат белән йөрисе юк. Әллә кая җитүче күп кешеләрне телефоннан хәл итәбез. Ризыкны табу юллары җиңеләя, әмма бәрәкәт киткән саен ризыкның куанычы авырая. Бүген җәмәгать туганыңның, кардәшеңнең хәлләрен белү юллары кыскара. Ал телефон, шалтырат, барып кил автобус белән, үз машинаң белән. Җиңел кебек, юлы да бар, вахтасы да. Җәмәгать туганлык җепләрен бәйләү юллары кыскара, ләкин туганнар арасында йөрәкләре ара, йөрәкләр арасы һаман ерагая. Бит җиңел булган саен, нишләптер җир өстендә туганлык җепләре. Ныгымый, бәлки киресенчә зәгыйфьләнәдер. Бер шәһәрдә торып, бер авылда яшәп, кайвакыт туганнар айлар буе, еллар буе җәмәгать бер-берсенең хәлен дә белмиләр. Менә бу зур афәт булып тора. Менә шушы замананың, заманнар якынайган, яшәгән көннәребезнең бәрәкәте киткән вакытларның бу афәтедер җәмәгать. Һәм җәмәгать белем галимнәребез, ислам галимнәре ай яктысында, ниндидер бер шәм яктысында, таң агач, кәгазь бите таба алмый, каләм таба алмый, шул вакытларда җәмәгать шундый хезмәтләр язып калдырдылар, шундый бөек хезмәтләрен, гыйлемнәрен калдырдылар. Бүген җәмәгать ай яктысы кирәкми. Шәм яктысы кирәкми, бүген кәгазьгә тиң бермибез, кәгазьне күбебез хәзер инде яза да белми башладык. Инде яза да белмибез, чөнки нәрсә, кулыбызда компьютер, кулыбызда ноутбук, планшетлар, җәмәгать менә шул галимнәрнең шәм астында язган гыйлемнәрен бүген җәмәгать планшеттан без укый да, укып та өлгерә алмыйбыз.

Әйе, җәмәгать, кайвакыт агач чи булып, яңгырау юлын бирсәк, нишлибез? Яфраклар салабыз. Шулай бит? Юка, нәзек ботаклар салабыз. Әйе, агач утын, калын утын янып китә алмый. Әмма моны салсак өстенә, ул дөрләп янып китә. Ләкин ничек янып китә, ул шулай сүнә дә. Шулай бит? Менә шуның кебек, Пәйгамбәребез әйтте, Дөнья үтәр алдыннан, ел ай булып калыр, ди, ай атна булып калыр, ди, атна көн булып калыр, көн сәгать булып калыр, ә сәгать ул менә шушы яфрак янып киткән кебек менә шушындый мизгелдә калыр, ди. Бу Рәвах Әхмәт һәм Ибнухәббан моны сахих хәдис дип әйтте. Һәм еш кына җәмәгать без зарланабыз. Шулай зарланабыз, бер эшкә җитешеп булмый, бер нәрсәгә вакыт җитми дибез. Ләкин җәмәгать, моның сәбәбен эшләребез шулкадәр күп дип масаһә күрмибез. Моның сәбәбе җәмәгать көннәребез кыскарды дип уйлый күрмибез. Шул ук егерме дүрт сәгать, шул ук бер ай, шул ук бер ел, ләкин җәмәгать, иманыбыз зәгыйфь. Иманнарыбыз забит булу сәбәпле, кылган хаталарыбыз, гөнаһларыбыз сәбәпле Аллаһы Тәгаләдән безгә нигъмәт итеп бирелгән көннәребезнең, Аллаһы Тәгаләдән безгә бирелгән ризык, байлыкларыбызның, яшәгән гомерләребезнең бәрәкәте бетә. Менә шушы гөнаһ хаталарыбыз шул бәрәкәтләрне бетерә. Әйе, җәмәгать, тормышта хәрәкәтебез күп, чабабыз да чабабыз, тәгәрмәч туктамый әйләнә, ләкин эшләгәннең нәтиҗәсе бик аздыр, чөнки нәтиҗә бер Аллаһ кулында һәм Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне, хәерле нәтиҗәне гөнаһ хаталардан сакланучы, кыямәт көненә Раббысы белән очрашасы көненә,

Иншалла, Аллаһ насыйп итсә, бу атнада якшәмбе көнне балаларыбызга Коръән бәйгесе булачак. Шуңа күрә бу инде бер кечкенә генә шундый Коръән бәйрәме кебек, безгә инде Коръән җыя торган бер мәҗлес. Шуңа күрә, иншалла, Аллаһ Тәгалә теләсә, якшәмбе көнне шушы мәчетебезгә тәкъдим итегез. Иншалла, шушы балаларыбызның. Коръән укулары белән хозурланып, иншалла, бер күңелләребезгә ял, күңелләребезгә рәхәт алып, иншалла, кайтырга насыйп итсен. Әлбәттә, Коръән бәйгесе булгач, аның җиңүчеләре дә була, җиңүче булгач, аның бүләкләре дә кирәк. Ләкин җәмәгать менә ел саен инде гадәткә керттек, Коръән бәйгеләрен үткәрәбез һәм җәмәгать, күпчелек, икенче меңнәр инде мәчет сыртына төшә.

Үзебезнең цехларыбыз да, нефтяной качалкаларыбыз да юк, белегез. Шуңа күрә мәчет бирәчәк, бирер дә, иншалла. Ләкин җәмәгать ул инде мөселманнар да бу нәрсәдән битараф булырга тиеш түгелләр. Шулай ук, иншалла, безнең бу көнне кунакларыбыз да булачак. Иншалла, Татарстаннан гына түгел, әле башка кунаклар да чакырылды. Шулай ук безнең диния нәзарәтеннән дә кунаклар киләчәк. Бик шатла, Россия ислам университетыннан да тәхфизләрдә остазлар киләчәк. Шуңа күрә мәчетебез матур, мәчетебез күркәм булсын өчен, бик шатла. Иртәгә без инде өмә уздырып калырга дип торабыз. Шуңа күрә иртәгә сәгать тугызга, кемнәрнең мөмкинчелекләре бар, Аллаһ йортын Чистартырга, Аллаһ йортында тәртип ясарга әһель итегез, Аллаһ ризалыгы өчен килеп, үз өлешегезне кертегез. Иртәгә сәгать тугызда, иншалла, инде инструментлар, эш кораллары булыр, Аллаһ теләсә, ләкин инде бияләй булса да, кулыгызга алып килегез һәм изге ниятегезне алып килегез. Иншалла, мәчетләребез чиста, матур булырга тиеш. Һәм җәмәгать. Безнең дүшәмбе көнне, иншалла, Илия нәзарәтеннән мөфтинең беренче урынбасары киләчәк. Беренче урынбасары, чөнки без бит инде булдык Казанда. Камил хәзрәт Сәмигуллин, беләсез инде, ул Татарстанның мөфтие булды. Аның беренче урынбасары булып Рөстәм хәзрәт Батуров булды. Шуңа күрә Менә бу безнең шәһәрдә барган яулык мәсьәләсендә алар киләчәкләр, анда мөслимәләр җәмгыятенең җитәкчесе киләчәк Наилә ханым, Рөстәм хәзрәт киләчәкләр һәм алар инде безнең хакимияттә дә һәм башка оешмаларда да булачаклар һәм иншалла ниятта торабыз инде өйлә намазыннан соң алар инде мондагы апалар белән дә һәм мәктәптә кемнәрнең менә Программерлар шулар белән дә күрешеп, сорауларына җавап бирергә әзерләнеп киләчәкләр. Дүшәмбе көнне, иншалла, өйләгән сүз булачак. Шуңа күрә кем бу мәсьәлә белән инде бер киткән, мин инде сорар идем, безнең менә кайбер мәктәпләрдә мөслимәләребез эшли яулыклы, аларга кайбер проблемалар тудыралар, яулык бәйләгән өчен.